Тыһыынча тоҕус сүүс тоҕус тоҕус сыллаахха Саха Республикатын правительствотын урааҕынан Чэбдигирэр хаамыы уонна сүүрүү күннэрэ диэн сыллата аайы балаҕан ыйыгар уонна ыам ыйыгар олохтоммуттара. Сыл ахсын республикабытыгар сүүрүүнэн, хаамыынан, спордунан дьарыктанардан ахсаана эбиллэн иһэр. Ол курдук, хаалыктаах хаама сылдьар дьону киин куораппытыгар, тыа тэһитигэр үгүстүк көрөбүт. Биһиги нэһилиэккэ эмиэ скандинавскай хаамыыны Көҕүлүүр, дьон олоҕу пропагандалыыр, чэбдик түмсүү, сүрдээх үчүгэйдик скандинавскай хаамыынан хаһыс таһылын дьатыгырар. Бүгүн түмсүү туһунан кэпсэтэ биһиги кэллибит. Чөл олоҕу хаалыктаах хаамыыны көҕүлээччигэ, учууталбытыгар Клавдия Алексеевна Афанасьева. Клавдия Алексеевна, бастатан туран, эйигин самаан сайын кэлбитинээн уонна бу хаалыктаах хаамыы уонна чэбдигирдэр сүүрүү күнүнэн ититик истиҥник эҕэрдэлиибин уонна түмсүү туһунан баһаалыста сырдатарга көрдөһөбүн. Махтал үтүө күнүнэн биһиги алта буоламмыт икки тыһыынча уон биир сыллаахха Муус устар маҥнайгы күнүттэн сарсыарда хаамыы хаамыыны саҕалаабыппыт. Онно биһиэхэ көҕүлээччилэринэн Варвара Николаевна Перуловская, Наталья Валерьевна Румянцева, Лена Иннокентьевна Анисимова уонна кэлин Ефремова Александра Ивановна кыттыспыта. Ону сырда алта аҥар чаастан Елена Ильинична Соломонова уонна алтсырда алта аҥарт чаастан саҕалаан өрүстүкэ хаамыыбытын хаалаабыппыт бастаан кырдьык техникатын билбэт этибит анан хаалыппыт суоҕата ханьыһар хааллыынан хаампыппыт ол гынан баран сүрдээҕин сөбүлээбиппит онтон Кэлин бу Николай Семенович Ильин биһиэхэ улаханнык көмөлөспүтэ. Кини интернетинэн техникатын булан биһиэхэ кэпсээн, көрдөрөн семинар ыыппыта. Уонна Чэбдик диэн кулууп тэриммиппит. Уонтан тахса буолбуппут. Онно Владимир Николаевич Кузьмин кыттыһаан Матрена Васильевна Ефремова кэлин эмиэ салайааччынан үлэлээбитэ. Ол кулууппутун иһинэн республикатааҕы скандинавскай хаамыы саҕалааччыта Матвей Иванович Лыткины ыҥыран биһиэхэ хаста даҕаны семинар ыыппыттара уонна техникатын көрдөрөн үөрэппиттэрэ. Ону бу хаамыы иннинэ уонна хаамыы кэнниттэн ханнык дьэ туох эччилиилэри оҥорорго эмиэ үөрэппиттэрэ. Ол курдук биһи чэбди кулууп быһаҕаланан үлэлээн барбыта. Билигин биһиэхэ бу төхтүргэ хаамар дьон элбэхтэр, биэхэнчэ буоллулар. аҥардас хаалыктаах эрэ хаамыынан буолбакка спортивнай хаамыынан эмиэ хаамаллар сүүрэллэр дьарыктанар дьон элбэхтэр биһиги аамманнай республикаҕа тахсыбыт диэн Дьокуускайга ыам ыйыгар икки тыһыынча уон биис сыллаахха сэттэ буоламмыт юность стадиоҥҥа киирбиппит онно дьэ дьону кытта билсэн опыт атастаһан юность стадионтан туймаада стадиоҥҥа дылы хаалыктаах хааман кэлбиппит Киһи бөҕө мустубут этэ, онно стадиоҥҥа элбэх паайыкай мастер-класстарга сылдьыбыппыт. Онтон опыт атастаһан диэн бу дьэ Өктөмҥө биһиккитэ семинарга сылдьыбыппыт. Онно Мэҥэ Хаҥаластан балыктаах доруобуйа кулууба кэлбит этэ, салайааччы Марфа Иннокентьевна Ноговицына. Кинилэр уон биэс буолан кэлэннэр бэйэлэрин кулууптарын туһунан кэпсээн, үлэлэрин билиһиннэрбиттэрэ. Уонна Матвей Иванович эмиэ Өктөмҥө хас да таххан семинарийпыта. Онно барыта биһирдьибиппут. Уонна упсайынан хаалыктаах хаамааччылар бэйэбит бириэмэбититтэн көрөн уонна ким үлэлиир эбэтэр олорор дьоҥҥо бириэмэлэрэ сөп түбэспэтинэн араас кэмҥэ хаамабыт. Биһи билигин бэйэбит кыра түмсүү курдуктаахпыт сарсыарда хаамааччылар диэн онно он иккибит Бу биһиги хас сырдалта чаастан хаамабыт, мыраанынан, өрүһүнэн иин кыһыннары сайыннары хаамабыт. Бу хаамыыга биһиги элбэҕи биллибит, айылҕаҕа үгүстүк сылдьабыт, эмтээн үүнээйилэри хомуйар буоллубут. уонна араас бэйэни чэбдигирдэр эрчиллиилэри оҥоробут, хайаан да сэрээккэлиибит. Аны төхтүргэ эмиэ хаамар дьоннор кэлин элбээтилэр, ордук эр дьон элбээн эрэллэрэ киһини үөрдэр, саастаах да дьон хаамаллар. Биһини кытта тэҥҥэ Павел Панасьев Кузьмин курут тахсааччы мыраанынан хаамар билиини өрүс диэки сылдьар бу арыыга кыһыннары Алексей Акимович Татаринов сылдьар таҥам саастаах киһи эбит уонна өссө отон Прокопьевтар хаамаллар Анатолий Николаевич Иннокентий Николаевич бу элбэхтик биһи мырааҥҥа Алексеев Егору көрөбүт Вот эдэрдэр да баар буолааччылар кинилэр хаалыктаах хампаттар гынан баран бырааҥҥа үүрэн таххан дьарыктаналлар бэйэлэрин хаамал отон сүүрэллэр көтөллөр ол сүрдээх үчүгэй онтон билигин бу хаамыы наһаа киэҥник тэнийдэ республикаҕа детсад саҕаттан оҕолору дьарыктыыллар. Онон биһин, мин баҕарыам этэ бу биһи тохторбүтүгэр оҕолор, оскуола оҕолоро, детсадка оҕолоро боллун, эдэрдэр элбэхтэ хаамаллара боллар. Хаамыы киһиэхэ, киһи доруобуйатыгар наһаа туһалаах. Оттон хаамыы, хамсааһын диэн киһи олоҕун төрдө диэн этэллэр дии. Онон Бу сүһүөхтэргэр, доруобуйаҕар, ээ тыынар органҥар сүрэх хаан эргииригэр игин сүрдээх туһалаан биһи бэйэбит биллибит. Онон буоллааны барыгытын бу хаамыынан хаһан баҕарар дьарыктаныахха сөп диэн ыҥырабын Онну күн аайы да буолбаттар, нэдиэлэ холобура күҥҥэ үстэ да хам тахатына ити бэйэт организмгытыгар биллиэҕэ. Онно хайаан да икки-үстүү чаас буолбакка, төрдөн да мүнүүтэ, төрдөн биэс да мүнүүтэ хам тахатына ол син биир туһалаах буолар. Владик Севна наһаа үчүгэй кэпсээниҥ иһин улахан махтал эйиэхэ кытаанах доруобуйанныы уонна бу чэбдик түмсүү кэккэтэ хаҥыы турдун чөл доруобуй, доруобай олоххо көҕүлүү туруҥ. Ахта. Ita палка bu türdüge bu kiimmitигэр дылы. Онна хаамыыга бээтиэ киирдэххэ холобура бу тилэхпититтэн саҕалыыбыт. Илиибит иннигэр төрдүөн биэс, тоҥолохпут иннигэр, манна хаалбат курдук иннигэр. Уонна бу биир хардыыны оҥордоххунда туох болар холобура. бастакы фазата батахпын ааллым иккис фазатыгар бу атахпын хаҥас атахпын анньынабын уонна уҥа атах уҥа лиибинэн эмиэ буддук көмөлөһөнөрө анньан биэрэбин очоҕуна дьэти өрдөөх хаамыбытар ол аата илиибит иннигэр төрдүөн биэс градус анньыммыппыт кэннэ кэннигэр эмиэ төрдүөн биэс градус үгүстэр сыыһата диэн бу манан наар иннибитигэр сылдьар паакабыт эбэтэр буду туора дайбаан буддук да сыыһа ол иһин буоллаҕына бу хаалыкпыт хаамарбытыгар көмөлөһүөхтээх буолла дии көрүн бу бу бастакы фазата иккис фазата була банньынныбыт ол иһин ити момена олох өпкө өйдүөх наада очоҕуна дьэ хааман истэхэтинэ бу илиигит хаамарга көмөлөһүөхтээх тускутугар туһанан доробой буолун Людмила Егоровна бастатан туран эйигин бу самаан сайын кэлбитинэн уонна чэбдигирдэр сүүрүү хаамыы күнүнэн этаҕы дэлибин Уонна эн бу ыам ыйын сүүрбэ түөрт күнүгэр бу сүүрүү хаамыы күнүн көрсөр скандинавскай хаамыынан э, балтыгынан Антонина Воронолын Дьокуускай куоракка сатыы буолбуттат. Ол туһунан баһаалыста сырдатын уонна балтыгын Антонина Воронин туһунан эни. Тэн били балтым Антонина Воровна бээтэ туох Хаамар Лютгин Матвей Иванович почти кинилэри кытта правай рукаата диэбит курдук Москваҕа баран иһин күрэхтэһэн кэлбитэ, миэстэлэһэн кэлбитэ дьэ хас эрэ сыллаата. Үүрүк как раз сүүрбэ түөрт дьыллааҕы УМБК-ҕа телевизорга көстүбүт эмиэ. Мин үлэм күдэтэ, сүүрбэ түөркэ, ас сыл үлэбиттэн баран баран бардым. Наан баарсан бараммыт чэйдээн иһэн баран тоҕус дьөрдөнтөн тохтуурга туруннубут. Имрэх курдук ыһыкпыт таҕай мээнэ боростуой уурыйга бардыбыт. Муна хана тын аара тииберахпыт төннөхпүт төннөн тахсыыланнахпыт диэтэхпит дии. Мээнэ эрэнэммит. Хаҥаласка тиийдибит. Үс километр эбит. Онно олорон да көрбөтүбүт. Так хааска түстүбүт. Отун дальше бардыбыт. Хотойго тиийдибит. Онно мин Хаарыска көтүстүбүт, э Хаҥаласка, Горнисаа буоллаҕа дии. Оттон оннук бара истибит, онтон хайдах аһаабаттар бээ, туохха тиийэ кэлиитибит. Табаҕа үрдүгэр табаҕаны көрөн тураммыт. Ити манна сынньаныахха, көрүбэт дии. Олох илгэ оччо олороммут, сынньанан чэйдээн бараммыт. Даша көрүнүм, табаҕаҕа да уон аҕыс километр эбит. Шезлонгердаах оттута кэпсииһэр. Онтон Владимировка дылбыта Большой Боско Игорла барарбыт тухары төрдө биэскэ айнанныбыт. Владимировка атлы сүүрбэ үс километр. Владимировка кэнниттэн дьэ хаалан иһэн свободно хаалабыт. Владимиркаттан бос военна дьэ биир километртан ортоҕу көрөн тураммын ныһылыйбытым. Бардым олох дальше бара турар ханна баар тиийэх курдук. Сылыйбытым олох аадьа баран Кольскайга тиийбиппит. Онтон массыына гыттаран тиитэр бардахпыт куоракка балтылар бардаам дии.

Ол суолга арай Таисия Романовна Иванова тача көрбүт эбит. Баран иһэрбитин, кэлэн иһэрбитим табаҕаҕа, хатаска. Көрбүт эбит, только дуудалаах ытын. Билбэтэх билигин баҕаннык тохтооботохпор эбит. Онон хаамар туһалаах эбит. дии дии саныыбын бэйэбинэн уже биригэдтэриннээҕи билибит да балтым идиэйэ этэ ити балтым ло туохха экстрим буолла дии Ону бу сэрдик түмсүүгэ сылдьан быһыытынан түмсүүгэ сылдьа хайдах бэйэҕэр тугунан туһалааҕы Тон кырдьык бу хаарымыыга сылдьабыт да

аҕам саастаах киһибитин Людмила Егоровнаны эн хаамаргын истэн ити Тохтор нэһилиэгэ иттэрин Дьокуускай куораттарга төрт төрт километри ыраах хаамаргын истэммит соһуйан военка Тохтор нэһилиэгин спортсменнар ааттарыттан кыыска киинин спорт инструкторун аатыттан кыыска дириэктэрин үлэһиттик коллективын аатыттан эйиэхэ махтал суруйбутун бэйэбит туттарыыбытын баҕарабыт Уонна инникитин даҕаны инник эдэр көлүөнэҕэ холобур буолан, биһиэхэ, биһи эйигинэн киэн туттабыт, махтанабыт. Иһин инник билигин даҕаны тэтиэнэ сылдьаргыттан өссө даҕаны инник хаама турун, баҕарабыт уһун дьоллоох олоҕу. Махтаал. отут километр куоракка тиийэрбит отут километр хаалла. Дыдым. А так Бу уон үс километры икки чаас курдугунан кэллибит, билигин табаҕа чугаһаан эрэбит. Өссө төгүл үтүө күнүнээн бу Владимировкаҕа кэллибит. Төхтүртэн Владимировка аһылы сүүрбэ үс километр эбит. Төрт чаас уон төрт мүнүүтэннэн кэллибит. Билигин дальше, билигин Хатаска босс кэйигэтиэхтээхпит. Чэ, өссө биллэриэхпит. Турукпут үчүгэй, супер. Өссө барар кыахтаахпыт, онон сылбытын ситиһэр кыахтанабыт. Чэ, давай.